Hman dan tur hi kaihruaitu Enbeitha Vice President mtp Brad Siahatla aniang a devotion min hmansak turin Pu Enapela advisor mtp Brad Siahatla aniang a

General Headquarters NTP President in min han sawp dawn a ni. I vawinia aw hei khua te tha lo em em a, hmai rawh chu tlawm ngai heti zat hi kan kal khawm leh a, i chaw hma lama te pawh khan thei tawp kan chhu a, hmai rawh chu chanchin thar dang em em a awm lo vangin vawinia hi a ni sarihna. A nia, chuvangin nimin lamah chhungkaw lam nen ka rawn sawi ho a, mi khawtlang hruaitute nen i a nawlpuia zawng khawtlang buak leh a nawlpuia zawng hi chu tih tawh rih mai nise, maherawhchu chhungkaw lam ngenna angin I chhungkaw lam leh thenrual tha te nena ngeiven erawh kha chu kalpui reng tur tho nia. Chutiangah chuan NGO leh VC te pawh kha ni se i thu rawn engemaw pek ngai te leh ngen ngai ang chi leh a tul angah rawna in sim hriat thei zel. Ni sel tih kha kan thu dah dan a nia, khatiang khanin kan kal tur a nia nga. Khawipiah erawh chuanin i a nawlpui rawn kharna kha programme tawi te kan hmang dawn a nia. Hetah hianin tuna kan programme kan kal bak kha chu ih kan rawn tar lan bak kha chu ih kal phui lo tur a ngai la. A chhan chu khawvawt a khua vawt bawk sia hei tlawngai taka tlangval veng dang atangin rawn puitute leh ih rawn puitute ih-- An vilte ṭam a, khuate vawtsia chu vang chuanin an ni an haw la tur leh an awm dan tur te pawh an ni. Chungin vawiinawm kan hun kan hman kan chairman a min hriat tir angin hun reilote te hman tur kan nih na angin devotion hun min han ruat a, aa tling lo ka i ti em em mai a. Upa te, kan veng chhunga pastor te hi kan hun pui tih mai ila, kan hun tawn ngai lo, kawn khawtlaiin kan tawn ngai lo thil te a nia vangin pastor mipui tling tak tak te han ruatsel a, Pathian thu atang te pawhin thu chah tha tak tak te ngaithlai la tih te ka rilrukin chutilai chuan kei ka ko a lo tla a. A lawm ka ti dawn nge, ka huphurh ka ti dawn pawh ka hrethiam lo. Marawh chu, devotion hian eng che nge huam dawn tih pawh ka hrethiam chuang lo a, tawngtaina leh Bible te chhiar la tha mai awm ange tih te kha ka han ngaihtuah. Chutiang chuan a remchang dangin hun kan hmang dawn a ni. vawiina he hun hmang tura min an ruat eng devotion ni ve si chuan pathian thu bible te chhiar te kha a ngai ve dawn in ka hrelo devotion an tih a ni keini lo kan hman danah chuan bible chhiar chhuah te bible chhiar leh. A tawngtaina tih te kha a ni deuh tlangpui a, a then te chuan Pathian thu te pawh an sawi zau teh khan a hun an hmang a, chutiang chuan hun an lo hmang atangin a teh dan hi ka hrethiam lo dangin tukin hian Bible chhiar chhuahna leh tawngtaina hun kan hmang a tlem te chungte chu a kan sawi tura ngai la. A Bible chhiar tur pawh tun ang hunah hian eng ang chi nge kan chhiar ang tih te pawh hian ka rilruah ka ngaihtuah a, ngaihtuahna pawh kal thui em em mai a, a eng ber nge chang leh tlang hian kan thinlung a hneh ang, a eng chang hian nge Lalpan helaia kan lung ngaihna te hi min hnem ang, kan khawhawrh zetin ka nih ang min hnem ang tih te ka ngaihtuah a. Chang thlen tur te Bible ah tam tak awm mah se, keini ang ring ah kan ring na pal te tan hian chuan chak lo kat te ang chuan chu zawn ngei na pawn ka hre lem lova. Mah se helai thu hi ka rilru te tein ka ngaihtuah thin a, Joba chanchin hi. Mihring te kan chhiat lai ber a, kan rilru inah ka inhnemna kan hman thin zawk a chinchin. Mihring tun hun tun lai mihring na kan tih phak kan tih thei loh rual zawk a chanchin hi kan sei lo thik lo thin a ni. Tiang chuan tukin te pawh chutiang chuan zawk a chanchin tengin chang kan thangchhuak a. Zoba chu bum a chang rawh na tang chuan an chhiar tel. Tuarna hi vaivut atah lo chhuak a ni lo va, buaina pawh hi lei atanga lo to chhuak a ni hek lo. Buai turin mihring a lo piang ni zawk meisi chunglama a chho angin keizawn in Pathian lam ka zawng a. Pathian hnena kan chung thu ka kawl tir ang, thil ropui tak zawn chhuah rual lo te, thil mak tak mai chhiar sen lo te ti tu chu ani chuan lei chungah ruak a rawn sur tir a. lo chungah hlui a rawn luan tir a, mi tlawm te chu a chawi sang a, lu sun te chu himnah a dah chho, lu sun te chu himnah a dah chho va an chang tawh. Pathian te pawh an sawi chhi a ni, Pathian te pawh hi an hawi san a ni tih te kan hmu thin. Amaherawhchu Joba chanchin kan ngaihtuah chuan, chhiatna rap thlak tak a chungah a chhiat tawh kha chu kan hre vek, amaherawh chu chutiang dinhmun a din lai pawh khan a nupui duh tak pawhin a i Pathian chu sawi chhe mai rawh tia a thlem lai pawhin Jobeiro chuan Lalpa a vuan tlat tur thu a sawi hlawm a ni. Chuvang chuan he chhiatni hi aah mihring kan lo pian ve hrim hrim hian buaina tawk tur hrim hrim hian mihring kan lo piau ni zawk a ni tih a. Chunga vawiina kan hun tawn te hi ngaihtuah ila tui te emaw kan nih avanga vanduina tawk kan ni bik a ni lo. Mihring kan nih avang zawk a. He harsatna buaina thihna tlem te pawh ni se, chu chu tawp kan ni zawk a ni tih hi kan hriat kan pawm hi a pawimawh em em in ka hria ve hiam. Chuvang chuan Joba chuan, Kei zawn Pathian lam ka zawng a, Pathian hian a ka chungkhawlh tir ang tih ni. Vawiina kan hun, kan lungngeihna te, kan buaina te hi keimahnia tuarchhuah kan tih chu kan tuarchhuak thei lo bang. Lalpa kan zawn a, Lalpa hnen a kan inkawl tir hi a pawimawh viau nasa. Vawiina. Tlangval riat rinah kan zawn chung caah Nisarih chhung hun kan hmang a, he lei dan leh khawtlang dan te chuan Nisarih kan zawn chuan min hun hman tu tih te a lo ni a. Chhungkua te pawh rilru a dam lo a, khawtlang te pawh kan dam lo. Mahse, khawvela mihring cheng kan nia maw tih dan phung kan nei te kha zawm ve a ngai ve si thihna. Chuvang erawh chuan Pathian nen lo chuan engmah mihring te chu remruat ni engmah a ni lo zia a hriat khawp mai veng ti chuan Theipa Tawpin khawtlang a ram pumpuii te pawh nun zawng kan hmu leh thei. Chung te chu tunge Pathian chuan kan sumzai sin khat pawh hi a hmu vek a ni tih erawh chu kan hriat sa a ni. Chuan thil mak tak mai chhiar sen lo tun Thil ropui tak zawn chhuah rual lo te, thil mak tak mai chhiar hriat lo te ti tu chu thung e Pathian a ni. Chuvang chuan vawilah hian a ama hi hmu lo mah eng ring tu te tan chuan vawilah dam te hian kan hmu tawh lo. He khawvela kan hmuh tawh lo te, kan hmuh leh na tur hian Pathian hnena kan inkawl tir a, Pathian hnena, Pathian lama chu kan hmuh ta lo, kan zawm chu a pawimawh ta a ni. Chulai chuan chhungkaw lam te pawh, Pathiana kan hawi tlat kha a pawimawh ding thil dang dang han sawi te pawh tam tak sawi tur a awm ang mahse chu lam chu chu zawng chu lu nih sela vawiina he khawtlang ina kan tawrh na te vawiina ruang kan ruang kan ti mil mi bo kan ti rina kan zawn na chung chang a te hian he khawtlang ah hian lalpan enge ti tum a nei ti te pawh hi khawtlang mi pui te pawh hi Ka rin ni tluah ngai khawp hi ka hre. Kan khawtlang kan ding hmun sei ngai lovin kan hre vat. Kan khawsak dan leh ah kan ei inzawn dan te thleng hian ka rin ngaihtuah chian a ngai ni tih hian ka hre thin. Hengte pawn kan khawtlang hruaitute, kan NGO hruaitute, kan kohhran hruaitute pawnah hmathar lak lutuin Pathian eng hman ruang min pek ang tite pawh heng atangte pawh hian kan inzir chho a ngai dawnin ka hria a. Chuvang chuan chungte pawh chu, chu lamte pawh chu a tlem hi ka han pek tel phak ni se. Vawiina chhungkal ang te, helai khawtlanga helai kan buaina, kan harsatna, kan lu ngei te hi Jobaina kei zawngin Pathian lam ka zawng a, Pathian hnena ka chungthut kawl tir ang a tiangin kan zai hian chu lam chu Pathian lam chu vei la. Nakinah Pathian a a kan innghat tlat chuan, Kan rilru harsatna, kan buaina kan dam thei lo nate, kan rilru mang an nate Pathian min chhawk mai ang. Pathian hian thil tum a nei ni tih hi Thlarau in Pathian lam i hawi tlat lo tih hi tukin ah hian tawi tein kim lo takin kan sawi chhuak a ni e. A thu kan sawi te lalpan kan zat tan mal min sawmsak nawn leh rawh se. Amen.

Ei, a vawiina inzing a lo ding hi mi tam tak chuan kan inzawmna pawh inhla lo mai thei a, kei hi a papui Joshua Chalzia vawiina a khua Saiha khawchhung zawng zawng kan thla like leh bik takin sihamhna mipuite, Rilru buai taka kan awm a, lungai leh thar leh zung kan insêmna chhan chu kan fapa Lalrinsanga, Sri Lalrinsanga vang a ni. Kan fapa Lalrinsanga hi Sri Thangzawa leh Hlawnthuai inkara. Sangkhat zakua sawmpua pahnih, March, ni sawmah khan he Siaha tlang hunah hian a lo piang a ni. Chutih chuan a lo sei lian a, zirna lampangah sawi tur Paul Sanga kal lo va. Middle a thleng te chu a kal ve a, sawi tur a awm lo. Chumi chuan a sei lian a, Pathian kaihruaina vangin lo sei lian a, sangkhat zawt sanghni leh sawm pathumah khan nupui, lalhlupui nen a nen lei a. Fanau bal sawmna pakhat mipa rupa Zolun tluanga an nei hman a chuan an inthen ta a, chuti tang chuan reilo te kum khat kum hnih lek an innei hnu a, an inthen hnu chuan nupui nei tawh lovin aa tlangval tha leh ta a, chu chuan. A fapa Europa te leh a pi leh a ni te Berlin an khawsat a a ni. Chutih chuan tuna kan khawtlang leh mipui zawng zawng te kan buaina a lo intanna hi a ni hi eiin mi a ni a, nun in zo lo a ni. A taksa a chak lo em em a, ei i na that lo zia a hriat avangin ni hnih vel e ngei a tumin a han peih ve a, ni hnih vel chu an ngei hman ve a, chutichuan a taksa chak lo avangin a rilru a buai bawk a. A rilru lamah a ni lo lo a ngaihtuah ate'n a sawi chhuak a, hian khami ni lak lak khan mtp hoin chief case turin min sawm a, khawi hmunah nge a nih tih tein mi thenkhat te He banner kan mtp president Tlei Nah te pawh a kal in a zuk zawt a, chutiang chuan midang hnenah te pawh i a thian te hnenah pawh min thlah rawh, mtp ho hi chief guest turin min sawm a ka kal a ngai a nia, scooty min thlah loh chuan tih te pawhin thu a rawn sawi chhuak a. Tiin a rilru a mumal tawh lo vangin a rilru a awm ang. Chang chuan rambuai ho hian min thlem reng reng a, Aa i nghawng rei zai chawt rawh. Chu eipi nghawng pawh, i fapa nghawng pawh hi zai chawt rawh. Ti teiin nasa takin min tlem thin a, chuti langa ka duh lo lai chu pawh chuan a pa luh luh tak a chinzah a, a pa luh luh tak ka nih hi tih te pawhin min tawngkhum a, min tlem thin a ti. Chutianga rilru mumal lo a awm avang chuan a chang chuan a kut te pawh hi heti hian telephone hmanga ih kan in biak ang te hian a hau lo va lo a ti a, kan chhungte mual min liamsan ta. An ni a biaki te leh a pu te pawh a pa te biam deuh te pawh chuan ih thu hi a cham a cham a sawi thin a ni. Chutiang chuan rilru mumal lo a a awm avangin ih keimahni lam changpawn kan lau te ho pawhin a bulah, Awm chingin khatiang khan khami ni leh zan te pawh khan an ve deuh reng a, mu a han mu dawn a, mahse a mu hil thei lo. Tikhan a tho a chhuak a lo lut leh Dariat a hnu lamah khan. Tih kha in hnuai a chhuk a, i in hnuai a chhuk avang khan hnangam takin kan awm a, a lo chho leh mai kan beisei a, a lo chho tawh loh vangin a rei deuh vangin intizia nge tiin ih kan zuk zawt a, lo kal leh kal loh in hnuai lam kan zuk zawt ta a, Chu chu chang a lo lut ngei a, mahse awm pawh awm hman lovin a rei lo te a chhuak leh nghal niin hnuai a kan tute hawina min hrin khan an chhungte ngai vai ho khan min dah pui a, a awmna tur awm ang a kan ngaihte a kalna tur awm ang a kan ngaihna hmun apiang khat i khan kan indap a. Khawvang tawng thleng khan kan en tak a hmuh loh vangin a tuk lamah pawh khawtlang lam leh NGO hruaitu te pawh hriattirna lei lem lovin chutiang chuan chhungkaw lam tangin milengin kan a awmna tur awm la a kalna tur awm a kan rinna piangah kan han dap a kan hmuh loh avangin Tariq ni riak a tlaiah i ni china a bawm tan zan tih khan ni sarih zan a ni a. Ni riak tlai lam tan khan helaia NGO hruaitute mtp te nelah ih kan in report ta a, chutiang khatiang chuan kan dinhmun a ni a, hei kan fapa a rawn haw tawh lova. Zawng ngaina kan hre lo tia kan hre thin hnu khan i nipua Niri a tlai lam atang khan mcp te yla te joint vc te yma te khawtlang a hruaitu te leh kan thalai a ho ten thei tawp chhuah in a chhun zan in chhun ah pawh zan ah pawh a awmna tur hmun ang apiang ah Ipe sei na sang tak nen an zawng a mah nio tlang lama khan i lungza tum vela te kem sawm thlen dawn ah te i lungza tum khawlai ah te pawh hmu ang a thu thang a han awm khan a beisei na an sang leh a helai Eh khawdai vel a kan zawn a, eh kan kan rinna lamah, kan rinna hmun apianga kan indah pawh kan hmuh loh hnu pawha ni aw tlang lam khatia thu thar lo awm khan na beiseina sang tak neiin heta kan hruaituten tam tak an intir leh a, ni eng emaw ni hnih. Phung an han dap leh a, amaherawh chu amah ang deuh Thinzai pua inhlawh fah a lo awm ve ni awm tak a ni. Chumi chu an lo bu sual thin pawh chu ni maithei a. Chumi thu kan hriat hnu chuan he lamah a ni lo aniang, a kal lo aniang. Lungbun thleng pawhin cctv hmanga an en pawh khan, A piah lam a kal lo thu te hi an hriat chu a a hel ang a, chuti ni chuan tiin nimin piah lam tangkhain Saiha leh a che vel ah hi a han a zawng leh a. Tichuan kan ram kan hnam ina kan in enkawl an chhiat kan tawh nikhû a, dan ziak a awm lo mah se la, Ziak lo dan anga kan hman ni sarih chhung hi kan inzawn thin dan chu vawiin hi a lo ti ta a, chuti ni chuan a nawlpuia zawn chu a lo tawp dawn avangin a ni min. Nizan lamah khan NGO huaitute, VC lam te leh chhungkaw lam te nen vawiina kan thut dik dan tur te ngai tuahin kan in leh lo lamah te pawh rawnleng kan han ti ti ho a. Vawiinah hian chumi a khanna programme chu eng an rawn hmang ta a ni. Lai khawvel puaina leh harsatna karah mi tam tak a buai leh tul leh mamawh ti tur tam tak an nei kan awm lai i kan fapa ina a awmna hmun atanga chhuah a kan hmu phak loh a a awm avangin. Tunah hian a bo kan ti a, bo kan tih hi hmu thei lo a awm hi bo a ni mai. Chuvangin hmu thei lo a a awm avangin hnuaiah hian ni sarih, ni riat ang a deuh thaw hi chu chhung zawk NTP te, yma te, yla te, mchp te, Khawtlang nu leh pa, ah te, kan thalai ho zawng aw zawng te, VC te, zawi VC te hmalak nei i ni sarih ni riat neuh thawk zawn hna an lo thawk tawh a. Hemi kung ah hian chhungkaw lam changin lawm thu sawi tur tam tak an nei a ni. Keini chhungkua hi eng kawng ah mah hian khawtlang tan te, mi dang tana tangkaina leh mi tangpui theihna kan nei lo laia i hetiang khawpa min buaipui a, kan lu ngai mangnganna te, kan buai na, kan harsatna te min sutkian sak thei tura tha leh zung nei sum senga rilru ngaihtuahna te senga I min tawr puina te, thla min chhuah puina te, su min sen sakna te zawng zawngah hian lawm thusawi tur tam tak kan hma a ni. Chuvangin vawiinah hian chhungkaw aiawhin kan fapa bo min zawn sakna chungchangah kan lawm em em a. Hriaha tlak pawh chhunga kan thalai ho zawng zawng leh NGO hruaitu te leh member ho chauh pawh ni lovin mtp headquarter te veng dang atanga mtp hruaitu leh member te YL leh veng hran hran a veng a sawi seng lovang Assam headquarter he Tatuipang lam te Zhongling I Serkawr lam thlengin a ni aw, tlang lam Lungbul chhuar lung lam a te pawh i chutiang chuan a si a ha khaw chung zawng zawng a kan a tha lai ho te pawhin min buai i pui a kan hmuh theih mahna tia thla tam tak ching tam tak Rilru ngaihtuahna nasa tak se mi kan chungah inthatna, inhmangaihna leh inlainatna, inlantira, mahse mi hring tithei chin chu khati chin kha a ni. Kan tithei inhmangaihna leh inlainatna te, induhsakna leh inthla muahna te tam tak an dawng tawh a, Nihin ti thei piah lam Pathian rem ruat a nih avangin a hun a ruat bik a kan hmu zo ta lo a ni. Amaherawh chu hetiang khawpa kan chunga inthat zawng zawng te, ininsenna zawng zawng te avang hian kan lawm em em a. I mi tam tak a mi mal zawng pawhin, a pawl hming pawhin hetianga min buaipuitute hnenah leh i chhungkaw lamah te pawh tanpuite tam tak a pawisa fai te, in, a chini, thingpui leh i lo engemaw neuh neuh chu diam a tanpuite te pawh i in hmangaihna avangin kan lo dawng a, kan chunga inthatna zawng zawng te. In mi hmangaihna zawng zawng te, in mi duhsakna leh in laina zawng zawng te vang hian a mimal hmingin ka sawi seng lo. Siaha khawh chhunga mipui zawng zawng te leh hemi Marah rama kan thalai te keimahni avanga rilru ngaihtuahna leh lei sum leh hra leh zung senga, Min hmangaihna lantirtu te zawng zawng chungah te tanpuina hmanga min chhawmdawltu te chungah te kan lawm em em a, chhungkaw aiawhin lawmthu ka hrilh cheu a ni tih kha ka lawmthu sawiina ni se U Chairman ka lawm e. Chuan i Chairman Joint VC Siahatla pu H Zothangkhuma nen atangin thusawi kan ngaithlang a.

Thusaihna hun kan siam sak avangin ka lawm hle a, ka lawm viau rualin vawiina kan hun hman erawh hun hman nuam lo tak mai, pupur awm tak mai a nia. Vawiinah hian Siahatla thalai te leh town chhunga branch hrang hrang thalai local kawmte,

Vawiina kan hun tawn leh tuna kan hun hman mek ai rawi chuanin hetiang dinhmun a kan din hi kan ring phal lo va, keitawpin beiseina nen tuk din tuk kan chhiar a, khawtlang in kan buaipui tan tir atangin naktuk lamah te chuan kan hmu mai anga kan ti a, tlai lamah ruahmanna te kan han siam leh a, naktuk lam chu chu lamah chuan kal ni se tiin hruaitu te nen ruahmanna kan siam a. Rilru tharin ngaihtuahna thar nen beiseina sang tak nen kan han bei zel a, amaherawh chu vawiin thlengin chhungkua tena khawtlang thalaite leh hruaitute beiseina sang tak in nghah kan tih lawh tin sak thei lo cheu hi kan hmai a uang lo a, hre awm pawh kan ti ve a ni. Amaherawh chu kan tih theih tawh e, kan ke kan penna te, hma kan lakna te, kan khawtang inkaihruaina te, kan pi pu atanga kan society kan inkaihruaina te dan angin dan zawm a tul a. Seh tak angin khawtlang lama hna tlang han bei a, awm ni kam a. Thil han ti reng theih a ni ta lo va, chhungkawt tuam tak te, harsatna eng eng emaw vang tein khawtlang huap anga thil han ti dawnin khawtlang kan huap zawh tak lo va, hming chhiat palh te pawh a hauawm a, chutiang avang chuan a runpui a kan hun hman te vawiinah tih tawh palo ngai hi hriawm kan ti a, amaherawhchu A runpuia kan hun hman vawiina kan hun kan tih tawp rual hian a zawn hrim hrim hai ka nih khap a ni lo a. Chhungkua leh then rual tha te, kaw ngai te a thei thei te chuan hnatuk lama pawh zanin lama pawh ni sela eng tik lai mai pawhin a chungchang ngaihven hian tarchhuah leh teiva hi a thei reng a ni. Kan ei inzawnna kawnga dai lamah kan chhuak emaw ramah kan kal emaw huanah leipuiah kan ve nih pawhin kan rilrua hre rengin kan tei vana kan mit leh tengte lehna rilru pe zel turin vawiina lo kal khawm te a mimal ang tak pawhin kan inchah a, a khawtlang hruaitute leh helaia kan chanchin hria helai hmuna tel lote pawhin Chu chu kan ru ru a ni tih kha min hriatchha bawlh a, tin chhungkaw lam a chung changah thu thar engemaw a lo awm a nih pawhin in thlahrung miah lovin khawtlang hruaitute eng tik hunah pawh min lo hrilh riau la, zan lai a nia maw, kan muttui lai a nia maw eng lai mai pawhin. Phone hmangin biak pawh thei reng kan ni a, he khatiang hunah khan in hla hlung lovin a rang thei ang ber a, min lo hriat tir turin kan ngenin kan han hriat tir cheu a ni. Hun kan hmang rei tawh lo vang a, kan sawi tak angin vawiinah hre awm ti tak chungin hetiang hun i kan hmang a nia, kan rilru erawh a la thi lo va ni. Kan teivana leh unawl kan nei ah chuan engtik hunah pawh tanpui cheu hi kan inhuam a, kan ke hi kan la pen thei reng a ni tih kha chhungkaw lamah kan thuchah hnu nung ni se la. Khawtlangin hetiang hun kan han tawn tak ah chuan khawtlang nula leh tlangval te chhiat kan tawh a, harsat mangaihna kan tawh rualin khawtlang tana, Inhngahna tlak tak tak chen fak awm tak tak, thalai tam tak kan la nei cheu a ni tih tun kan hlim thla atang hian a lang thei a. Khawtlang min ti ralmuang hle a, eh kan tha muang a ni thalaite chungah. Inchung mi bakah chuan Kenny Siahatla thalaite hi Mi hu kan heng lo a, veng dangah veng dang chhiat tha ta hian kan chhuak tam lo hle a. Chutiang chung chungin PP Headquarters rual hmanna angin tan Branch hrang hrang ten ni tinin min rawn pui a. Kan veng thalai te min rawn khuh hneh hle mai a. Kan veng chhe ber Lopa Miandapui bakah lo tla lamah te, lo bo lamah te thei tawpin hma men lakpui a. Kan indaih lohna te, kan hming chhiatna tur, kan mualphuahna tur te min rawn riah khuh leh hle mai a. Kan lawm tak zet a, tin mtp Headquarters ruaitu te ni tinin helaiah kan rorelna te, romin relpuiin ruahmanna min siampui a. Kan hun hmanah eh min awm pui a, ramah a tul ang angin a tul chuan ke min pen puiin ka ram chuanah pawh min an zui zel a, kan thla engtimuang tak zeta mi hnenah lawm thu kan sawi a. Kan khawchheh vela mtp branch hrang hrangte, Wele branch te thei tawpin vawilamah pawh a thei ang angin hma min lak pui zel a ni tih kan hria. Kan ni hnenah pawh kan chanchin helai kan thusawi kha hep halo mahsela thinlung takin lawm thu kan sawi a, chutiang chuan mimal anga tlawm ngai taka kan chhehvel atanga khawpawn leh khawchhung atanga helai kan bozawtna min rawn buaipuitute, ke penchhuak leh sum leh pai, tha leh zung senga min rawn tanpuitute zawng zawng chunga lawm thu kan sawi a, eivawiinah. NLDC Hnuai Chi Sir Rama Sawm Zasai hmel kan hmu a, ani hi kan chanchinna ral aṭawiin a hria a, zin lai a nia, mi a vei em em a, vawiinah chuan a zin te pawh a rawn thleng a, a takin kan zingah hmel kan hmu a, a bik takin lawmthu a hnenah kan sawi a, ani hi. Kan khawtlang tan thahnem a ngai em em a, mahni lawkah khan thil pakhat kan zeh duh lawk a chu. Cyclone pe hma khan trophy a in pakhat a chhia a, report kan theh ruak a, Damian a rawn to ngaithah deuh hlek a, a liam tawh avangin ti vak ngaihna kan hrelo kan va pun ringawt mai a, a vangin chhiat tawk ten tunah hian in an sa thei a, Damian ar lam atangin full damage angin tanpuiin an rawn siam sak a. An sawi mai a kan luan tep tawh a, a hma min laksanna chutiang chuan kan ram kan ram tan leh kan khawtlang tan hian englai mai pawhin ke pen a inhuam a, a inpe zo em em a, a la tha laia a chak bak tha bawk a. Chutianga min huam leh min pe chu nia vawiinah hmel kan hmu hi a bik takin lawm thu kan sawi a, kan biak thei ang DC hetiang chhiat kan tawm chan chhin a hriat rual rualin a tul ang ang te. Thu neitu sang zawk te hnenah buaipui a ṭul a nih pawhin DMNR lamah te, District Council lamah te leh DC Office lamah te pawh a ṭul ang ang min buaipui a, kan thla a timuang tak zet a. Hmanrua kan neih loh leh keimahnihna kan neih phak loh ang te pawh ngaihtuahin a buai em em a. Fianga in pe zo tak mai MDC kan nei te hi a chungah lawmthu kan sawi bawk a, vawiinah kan sawi tak angin. Khang lo chu kan sawi nete fam kim lo hle mah se kha khan kan duh tawk dawn ang a, thalai vawiina lo kal khawm te leh dah pawn lama awm te pawh ni se la he hun kharna hun kan hmana hi a tawkna la ni lova, kan chhuah vahna leh kan bei vahna te kan mit leh beng te lena chanchin la ngaichang a, chhungkua tanpuiin ngai em tia kan rilrua inkau a, tanpuiin ngaihuna ke pen chhuak mai thei tura. In ring reng turin kan in chah in kan in ngen duh tak meuh a nia. Awk lawm e. Awk chen lawm e. Hei kan runte kal ve zel a, dar thum a ni duak ngai ta mai a. Hei vei ni ah hi chuan kan chhuah tel phawt atangin erawh nana.

Chutiang chuan chanchin te kan inhrilh a, puitling ngeitur te leh a thlalak te tin chu kan thawn a, kan phak dik tawkin mahni a hria theuh a imm zawt nan in thawhpui a, tiang chuan vawi ni thlengin chanchin an hrilh atangin a chhuk lo chawt lovin a chhuna zangin min a zawnpui vel zel a, chutipawh chu kan sawi dan tur a vawi ni ah hian. Kan zingah min telpui thei lo tam zawk, nimahse helai rangkame hian infiam chak leh rim hrim kan duh a, chung chu an lo hrisawina a ni a. Tin, hemi tlangval rina bo chungchangah hian hei lo mo tam tak te kan nei a, zawng hnah tho a lo ngai a, chutiang ah chuan tei leh in tur te leh mamawh hrang hrang kha a lo awm ve a. Chungah chuan hei mi inphau tak tak te hnen atangin ṭanpuina pawisa te thingpui leh a bawnglo peng te leh thil dang dang hi an tawng nual mai a. Chung chu vawinia hian eng pawh ni se lo an ding lo hram awla ih an hming sawi chhuah vek a, an duh ve hrim hrim a. Thil pek ila zat te erawh chu engtin a group lamah te pawh zau zawkin kan la post tur auh nghai ta ila kan erawh chu.

A bul tangin vaimi tlengin min leh va min lakpui a, thei tawp min chhuahpui a, nchin a sawi tawh ang khan mi kan mamawh hrang hrang te chutiang chuan pawrhsa zawk te neiah te min khen sakin silpulin te pawrhsa fai te leh mamawh hrang hrang ah kha min khen sak a, hnah hma lakpuina zara chutiang chuan ṭanpuina tam tak kan dawng ni tih te kha kan sawi langruat duh hrim hrim a. Lawmthu hi nia a tirah kha kan zawn tawn tir tan kha nitin kha sawi mai trying a hria kan duh a, sawi te pawh kan rawn tum a amaherawh chu chulai chuan a tawp ah kin ah tir kan inzawm chhoh zel ang a, amaherawh chu mizo danah.

Pu Za Su a chang zia a, Pu Ban Su a pem thang, en ti than zual a, Pi Zet Tar Niang in Pu Zo Sang Lian a, Pu En Cha Khai Doktor Kep ei chu a, Biap mla, Pu Ti Silem Mal Sawng Za Sai, MDC, Pu Si Bei Lua, Pu Chawng Kung a, Pi Ke Chau Paw, Pu Va Pei Pa Thai, Pu JS Pei Zaw Zui Lai, Pi vi man sawm maw i? Pu Pi tin chunga lian chung nunga chhiat a ṭut isi em? Nu Ruat i in i ti ke ti Pi Dei Kual in an ti hian hauh ti ve bawk a. Pi Beirangia, Pi Sangiang i Pi Sangtawi i kan sin vai em ti Pi? Pu En Beikhaisia, Pu I Martin, Pu Zea nei chunga an si hauh West Bazar Set Association chhiat la nu ho.

Aw, kha kho tang khan Tuanpuia thil pek dang pawisa ni lo ka mamawh chi a mul leh thil dang te kan tawng a, kan lawm hle mai a, tin hei Rinnia hei ka bakah hian an pa leh chung an rawn chet bakah i an motor te an rawn thawh chhuahpui tam tak an awm a, an ni loh an lam vek seng lo vang a, Siahtla veng chhung leh veng pawn khaw dang tangte pawhin a ni a, tin hei NTPH quotas inna ti te lam hi an siam a lang miah lo,

Tia chuan Chiah tla veng chu min au kawtlak in a kan chhiat tawh na chung changah min chawi awm tu min la inla tu tam tak te hi kan khawtlang VC joint VC kan hruai tu te tin Chiah tla one two three kan VC pi leh member zawng zawng te

A kan hre vek ang a, ih zia hmai pal emaw puan hmai pal emaw a lo awm a nih pawhin ih Siahatla mipui te hi ih kan lawm tho tho a ni ami. Vawiin tlangval Chile rinsanga. Bo a nawlpuia zawn tih tawh program a rawn tel zawng zawng te kha bikinah hun tawh luah thingpui anga thalai te an buat chhe a chu chu an vai in vek turin kan in sawm nghal bawk. Hnai tih chhana volunteer ho a pit a, Puba Pakhaw Chalza, President MTP General Headquarters,

Headquarter lava ze kema mdc ze chhi kaw peh nawh ze na ta no pawng ves nawih ze enge tu a ta mtp general headquarter sima ta ali na bih chakla a in ta hi ho hma ma ti ta ti lian heta chawk khala ze ba duh a ti tu na

Chî sava zîa riah rawh na cha lei te kha zau ka riah rawh na cha ta tih mau ta cha a hrau a hrau va ta heng u naw han mo thei si la ta vai lukham chai va cha ta cha hra sa la i ma ti in ta ra na ta in chin te phau ta ho ta nal sari va ta ta ti ho chhuk leh tu va mo thei kho leng pi ta pei ta mi sei pi ta. Mtp zia maw to cha a che lei ve zia bo ta dei chini le hmuh kha ta ta ta ta a ta nak cha mtp in a tem NGO in zia la van na la ta pasal na haw derei kha ko va cha hi zawng ha siasan rah Zi leh mau va, a lei leh mau vem chah. Ka hma nga la cha lei pawh ta, ka hma la ta, a rai rupi awm e se. Sawima kawt tir lah yawng a va cha ta. Cha dai tih leh an cha ta, a ka hma a va hla ta, tiah hma viau a ta. Ka hma a va hla ta, a rei rawh viau a ta, pawh khan a pha viau a ta. Aw Pathian a nia ta chi sasi dei chhir ve in mo to chan ta ha ta i ma tu vial i ma aw kha leh na bih rei ro ta khua rei kha an ta cho an cha ta a ta nak cha i mo po van an po rei ho kha ta va ta ta zo tluan na dai ti zu va va char rei si la a kho la leh an cho ta I ma hrauna he i ma ei chiah leh ivat a, kan nunna hi kan ta a ni lo va. Bible ah kan hmuh a, kan nunna kawltu chu kan Pathian a ni. Vawiinah hian kan unaupa Sina Rinsangaih hi dama hmuh in beisei in mi sarih zet mipui in kan zawn hnu in kan hmu zo ta lo va. Amah erawh chu a thih leh dam thu ah hianin engmah sawi theih kan nei lo. Kan hmuh leh lo vang tih pawhin sawi theih kan nei lo. Pathian thu ni. Chuvang chuan thuchah a ngat em kan sawi ve duh chu. Vawiinah hian mihringa innghahna hi innghahna tlak a ni lo va. Chuvang chuan Pathian, Pathian hnenah innghah hi A fuh thin a, kan unaupa Adamin emaw, a thin emaw pawh ni se, kan hmu leh ti nan hian leh thlamuanna kan nei thei nan Pathian kan hnaih a. Pathian hnena kan tawngtai hi a bik takin chhiatna tawktute chhungte ah khanin thuchah angin kan sawi duh a ni. Chuan vawilah hian beisei mihreng lam tang chuanin beisei bo mahse Pathian khawngaihna zarah kei chuan kan hmu leh ngei hi ka ring tlat a. Chutiang chuan vawilah hei tawngte communication gap kan neih a, chuvang chuan vai hriat tlan thei nan, Nulian tawng a han sawi te pawh kha tha ve in ka hria a. Nakinah kan hmalam hunah tun mai hi ni lo vang. He khawvel hi kan thihna tur ram an chhe dawng a ni a, kan thi zel ang a, chhiatna pawh kan tawk zel ang. Chumi kawngah chuanin kan Enzopuite, kan khawtlang hruaitute, kan kohhran hruaitute tun aia nasa zawk leh tha zawka kan tan dual tlat kha kan beiseiin ka han ngen duh cheu a ni. Huntel kan hmangrei tawh a chuvang chuan i. Tawng try na ka lo nei anga chu chu kan hun tawh a ni nghal ang tih kha an sawi ni zet tawng try ah pawh em paw em kha zau chau no chuan a bana leh ka pa a na nau beh li pa na ta kem chang ta pi tha pa he khi zawr ah leh tem che rei chawm heta a bei pa mau li na ba ze Vaa tuan upa zia teng cho liat zing ta, chhin a zi huam lo teh ta. Chau a ngai thik lian che ta na chi san a zir keh pa cha ta, a hro biak a, a dei chhe aw va ta mian a khal na haw ta. Kema marah thil tlem pe zia sa ho na ta, em NGO hi va na ze na ta, em khi tla chhi tha tu va nei sa fo ta. Hei u no va, keh pa cha ngai na kawn kau kau va si lo ring sang eh, nalsa rih tlai. Mau aw van a ta a beipa ana hral na aa bak va ta mau hi aw va ana vei sei va ta vaw tlawn pi ta zara sala ta na dai ti leh ri kuat sa hlawh chha pan atan a bei deh va teih e a beipa. Che Savelia chhuahna na khau na zi he na pacha na zi chang khai hlei lei te na ri rawh zi chawpa na khai tha in pi a ta na zi kual cha a bei peng chi in phau ta haw ta zawk pi pa ta te tuan dai ti zi ta mah he in huah pacha aw nia chiang ngai ta kho ta kho lai lia ta. Heng u nawr kha ngaite ko he a beipa mia na pa hmose che nge aw kan nge a chhian a ka hre ang bit a chawng chata a mau cho lia ta zawng nge a beipa zawh na nge hle ma aw chho ta ta na hle hawi hiam bit a nge a chhian ngaite ko va ta ama a bo tu pen aw na ta. A Malta ta khan za a hel ti hle emaw zi duai zi a awm kibo chah ti hle emaw zi duai tu lai leh tan kha tlawmna thim an la pi hna a pi la. A Mal chu he mi pang i a chingai ta ko vat a, a mang i a pan a zia na mat a pi i vala. Ang thar zia pat tlo la chauh ang chata a man a tlova tha lo na nuptak se rawh a hmi ta em ti hliam. Cun zi duai caah i mal i nge tha in sawt a?